Bon dia bon dia mi nomber ta Reginald Cardoso y mi ta riba mi pagina cu yama yourdigitalentertainment.nl of .nl mi ta riba mi home page anto awe mi ta bay demostra con bo ta haci un update hopi facil den Petronpay ki bo mester tin abri bo mester tin bo dashboard abri di Petronpay Bo mester tin bo WhatsApp abrí, bo mester tin bo email adrí, anto bo mester bo telefòn, anto ku kua um, ku kua wallet bo ta bai paga. Es, e, eseinan bo mester. Si bo tin tur kos huntu, e ta hobi fásil, anto nos ta bai dal bai kesaki di di una bes. Bai den e dashboard, e dashboard ta bri kaba, anto aki bo por mira ku e persona aki tin diosdos no bentidos, di kual uh, loke nos ta bai hasi awor aki, bo por mira ku left e no tin nada, bo por mira tambe ku la drenta ku 25 dollar, nos ta bai wak su extract, Sa ki tanto kosnan ku bo tin ku has normalmente bo drei, bo ta mira tambe ku el haña tur dia, fedil a drenta, el haña 38 sen na dòler. Pero kiko ta importante, nos mester bai check ora ku bo ta bai hasi un deposit, nos ta bai na su dashboard, anto bo ta mira ku e falta e Wordo Caminda ta para cora akinan eigenlijk esaki e nos tin cu pone adres. Tambe bo mira cu e no ta califica ainda pa bineri dicon pasobra e falta un hende na su pia links. Anyway, laga nos cominsa prome cu e wallet. Nos ta bai caminda ta e wallet ta para akinan. Nos tin cu ingresa e wallet. Mi ta bai na su WhatsApp. Ta bai na mi WhatsApp anto. Tamina mi tin e wallet aki. Mi ta kopiele. Mi ta bai den account. Mi ta ingresele. I ta kla. Kiko sa ki ta e wallet aki ta pa bo haya of risibi plaka. Bo ta klik riba changes. Nos ta ban den dashboard pa nos konfirma. I bo por mira ke lo wordo konfirma. Esaki ta un parti, un kos ku nan ta duna tur dia. Nos tin bay wak con p'e califica akinan, pero esey nos no ta bay hasi awor aki, nos ta esaki despues den un otro, mi ta bay mustra ta con esaki ta bay. Pero awor aki nos ta djis bay hasi e upgrade di Subari. Nos ta ban den upgrade barrel. Nos ta selecta e 25, bo sei di 25 caba, ta 50 ta bai. Anto bo ta mira cu tin un, ca, un, uh, un QR code aquí nan, que nos ta hasi. Te cue e telefon. Anto nos ta van busca cu qua uh, wallet mi ta bai paga cu ne ma dis dia mi ta kies exodus pa mi paga cu ne mi mi tem un mi tem un click riba send anto dan mi wanda onda e cosa ta momento bitcoin send anto mi ta scanning Anto despues mi ta klik riba next despues e ta pidi mi slide to transfer esaki ta riba mi exodus ta para aki nan succes bitcoin send nos ta warda un rato anto bo ta mira ku Esaki tambe ta bai risibiele. I una be ke risibí, e ta kambia, anto bo ta mira e mesora kon e prosedimentu ta. Nos wanda un ratu mas, sobra tin ora e ta bai hopi lié i tin ora e ta dura, e por dura un par di sekondo òf e por dura un par di minüt. Ke nos ta hasi? Nos ta mová den e email. Nada no a drenta ainda, nos ta ban bek na e cuarto kinan no trankil, pasobra e mes te por cambia un bes aki. Nos ta ban na su dashboard, no a cambia ainda, ni esaki no a wordo usa, paso eigenlijk e mester wordo usa, ta nifica cu e ta den procedimento ainda ketu bay. Key tin men bo por mira e balance aki, antes ta bisa you already have enough balance to make the payment, wait a few minutes and it will be finalized. Men in loke situatie, just guarda. Tin cos bo se tin pasenshi, esaki ta uni nan ku bo mester tin, bo mester tin pasenshi. Si bo no tin pasenshi pa e tipo di negoshi nan aki, anto bo ta den e negoshi robes. Nos ta wardá un tiki mas. I mientrastantu, mi por bisa tambe ku ta bon pa bo aktivá bo bo 2FA ku ta akinan. I komo ta hasi esei? Bo tin ku baha e Authenticator via di Google òf sea Google Play òf Apple Play òf Apple Store. Bo tin ku baha e. Si bo tin iPhone bo mester bai riba Apple Store anto si bo tin un otro telefon ku no ta Apple bo mester bai riba Google Play of Play Store. Nos ta wardando geto bai paso eigenlijk uh, uh, nos tin ku hasi esaki pa e eh, turende por mira kon fácil ta. Eta hopi hopi fácil. Solamente bo mester tin bo wallet Anto bo mester tin bo pues di Bitcoin riba dje naturalmente. Anto ete wordo finalize para que nos spera un rato mas tranquil. E kora bo mi ta mi ta bolbe repetir trobe. Um, ta drenta bo digo drenta para bo gana placa tur dia. Si bo no drenta, si bo no drenta ki dena, bo no ta gana placa por dia. Asina ta ku bo por mira ku e balance a bai riba sero i el a bai na total investment a bira sinkuenta. Ta nifiká ku awor aki e ta bai haña un daily bonus ku ta di setenta i sinku sènt tur dia. Anto si bo bai na e upgrade barrel. Lo bo mira ku e next bèrla mi sta noventa i nuebe, bo ta bai na e financial, bo ta chèk riba e strèks, anto bo por mira ku e just dos noventa i dos ku ta tin riba su balance a bai aki riba nan, anto e sobrá a wòrdu pagá ku bitcoin. Anyway, asina fásil e ta ta, ta nifiká ku esaki ta djis tabata informashon kon pa por hasi un upgrade. Uh, mi ta recomenda of mi ta bisa, mi ta mi recomendacion of mi yo bisa no recomendacion, no usa Exodus pa hasi e cos aki. Paso man cabe así e, anto e fee tabata hopi alto. Mi ta papi cuente di, mi ta 8 dollar mi kege e fee asali of ta 9 dollar. E no ta combini pa bo hasi ele cu Exodus. Ta nifica e proximo cu nos ta bai hasi, lo wordo hasi cu uh, blockchain. Asina ta ku kada be bo mester wa kuater ku minimum. Anto nos a mira kaba ku Exodus no ta kumi ni nos. Danki i la nos bisa te despues. Ayo.